میں ہی ویور ولاگ اسٹارٹ کیتے تے لوگاں دے بال ہی لنگھن پے گئے کیونکہ لیڈیز گزرن پے گئے تے ول میں اس گل کیمرہ اپنا سائڈ تے لے گیا میں ولاگ اسٹاپ کر چھوڑا ہی تے باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی کہیں دی سیفٹی سیفٹی ہوندی اپنی سیفٹی بہن دی بھی سیفٹی تے ماشاءاللہ امید کرے سی تو اگوائی دا ولاگ سارا لگ سی پسند خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے گھن کے اساں آ گئے واپس حاضر یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں بھینڑی بھرا سجن بیلی ہین تے دیس پردیس آلے سب ساڈے چینل کوں مریسن سبسکرائب جلدی جلدی اور تاکو ولاگ ڈیکھے سو پیارا جے ویلیج لائف دا خوبصورت جے نظاریاں دا تے سامنے ماشاءاللہ دربار ہے اس جگہ دے اے اس جگہ دے سورج دے کرن پوندی پے تے دربار دا نہ گنبد چمکدا پے ماشاءاللہ اللہ پاک اس دربار دے صدقے سارا چینل مونوٹائز کرواوے جلد جلد سبسکرائبر پورے کرواوے واچ ٹائم پورا کرواوے سارا سنگت تے بھرا تہاڈا سپیشل پرسن ہے تس تہاڈی سپورٹ تہاڈی محبت نال ہی سارا چینل مونوٹائز تے تھی سی تھی سی اور انشاءاللہ کرے سو تے باقی نال میں جڑے رہسو جلد جلد مرے سو سبسکرائب دے اساں کرے سو نواں ولاگ شروع خوبصورت جی ویلیج لائف دے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے تساں رہسو ساڈے نال نال خوبصورت جے نظارے تے پیارے پیارے تے چلدے ہیں تاکو چل کے اگاں ولاگ پسند کرویسو تاکو دلچسپ ولاگ ڈکھیسو اور تاکو ولاگ پسند آسی ساڈا سرائیکی کلچر دا سرائیکی نظارے تے باقی محبتاں تواڈیاں سپورٹ تواڈی تے کامیابی ساڈی اور انشاءاللہ تعالی رہسو ساڈے نال نال محبتاں کریسو تے جڑے رہسو نال نال تے سبسکرائب کرنا بھولو نہ تے چینل مارو سبسکرائب تے چلدے ہیں تاکو ولاگ ڈکھینے اگاں دا پیارا جے ویور اے روڈ ہے نا کیونکہ میں کیمرہ بار بار ایں کر گینا میں تاکو ڈساں اے روڈ ہے نا سارا اتوں گزردے پئن پیپر ڈے کے بال پیپراں آلے تے او اس گل اوں باں ویندے ہن تے میں کیمرہ سائیڈ تے کر گھناں متلے کر گھناں میں باقی راسو نال تے کرو محبتاں گرمی دا ویدر گرم ہے فل گرم ہے سنگت گال اینویں تساں سمجھو جیویں جیویں ویدر گرم ہے سورج اے ایتھا چکے ہے فل گرمی عروج تے پے گئی ہے تے بس کرو محبتاں دے ول تک لکھے نے ماحول لگا جیا پیارا جیا سرائیکی دا رہو نال۔

ایندوں بغیر زندگی اندھوری اے اور نہ تاں لائٹ نہ آئی راتی اے نہ چارج ایں بیٹری کیتی تاں بیٹری بس آج دی رات چلسی سویرے ختم اللہ اللہ تے خیر سلا باقی کوئی گالیں ٹینشن کہہ نہیں تے ایڈو سارے احمد ہی بیٹھے چلو اے سارا چھوٹا جے احمد ہے آ کر وہ وہ کر سارا چھوٹا جہاں احمد ہے نال سارا چارجر بھی چھوٹا جہاں ہے ایم ڈی تے سارا اچھا احمد پیارا جہاں احمد سارا وہ تے الا شہزادے چاہ کے مانجے کو سیٹ کرا کے جلدی کر چھوٹا بھائی ویندے کو سیٹ کران دے تے باقی ماشاءاللہ تو کو ویلاگ دکھے سو پیارا جہاں سرائیکی کلچر دے نظارے سرائیکی سرائیکی خوبصورت جہاں تے باقی اللہ خیر کریسی راؤ نال محبتاں کرینے تہاڈے نال نال تساں ساڈے نال نال۔ ہلو ویور مجاہد ملنگ آدھے کبڈی لڑو کبڈی لڑدے ہیں لڑاں کبڈی کیویں لڑتے ہیں ہاں جی ویور ویور ڈٹے وے تھا مجاہد ملنگ کبڈی لڑدے ہیں کیندے نال لڑتے ہیں کیندے نال لڑنے نا ڈاس نا مکھن نال لڑنے ہاں جی ایک ویور او بھی ملنگ ہی دی طرح ہے تے آدھے میں انہوں نے کبڈی لڑنی کبڈی لڑتے ہیں پانی پانی تک پلے تو نہر تو پانی پلا سو ٹھیک ہے جی جی میں دیکھ گئے نو سارا ملنگ کا دے کہ کبڈی لڑنی ہے کبڈی لڑنی ہے تے لڑنی ملنگ نہ لئی میں کتنا اتھا لڑنی ہے اللہ ویور جگہ بھی ڈیسائیڈ کیتی وا دے کبڈی واسطے ہیں تے بیا کوئی ویوراں کو کوئی حال ہے ویلا کو سلام دعا بس آ گئی ویور اے بس جیڑی ہے نا ساری مجاہد ملنگ دی ہے اے ملنگ ہر ٹائم بس تے ریڈی رہندے ایویں بس آ گئی ہے اور بس تے وینے ماں تک ملتان چھوڑیا وے بس اما او نہیں تک کو جا
اے آدھے میری اما میں کو مرے دی تک تیری اما نہیں مرے دی تے ویکھ سکول ہی چھوڑوں ہاں اعوذ باللہ چھوڑو او لے کچھ نہیں تھیندا چلو میں کیبن بند کرے نہ تے کوئی چھوڑا نہ لو ویور یا دے کیبن بند کر دے وال چال کے سا کوئی چھوڑا تے کیبن بند کرے نہ کوئی چھوڑا نے ویور بیا ویور امید کرے سو سب ٹھیک ٹھاک ہوسن یار دوست احباب بیلی ساڈے جتنے بھی دیس پردیس والے ہوسن سارا ولاگ انجوائے کیتا کرو ویور کیونکہ سرائیکی کلچر کو اساں افورڈ کریندے پئے سرائیکی کلچر انشاءاللہ اساں تے پرندے بھی ماشاءاللہ گھراں نو ویندے پئے کیونکہ ویور شاماں پے گئیاں نا پرندے گھراں کو ویندے پئے عوام سائیکلی منڈی ودی ہے تے دنیا داری مست ہے تے مجاہد ملنگ سب کیبل نہ لگے کھڑے ہیں پتہ نہیں کیا دے کھڑے ہیں کیا دے کھڑے وے چلو ماشاءاللہ بیا ویور سنیسو سب خیریت ہو سی امید کرے سو کیا بلہ بال پین ویور بلہ بال ہیں نہ دے بلہ بال پین بلہ بال پین گڑی آندھی پہ گڑی دیکھاں ہاں اللہ ویور ٹرین آ گئی میں دا کیا بات ہے سپیڈ چیک کرو ہی دی بائے بائے دے کار آئے آئے دینی ویور داری ٹرین دے کئی پھاٹک باندھے پھاٹک باندھے سائیں سارا مجاہد ملنگا دے پھاٹک باندھے پھاٹک باندھے کیا نہیں باندھ کھل گئے پھاٹک کھل گئے چلو ماشاءاللہ ویور امید کرے اس کو ساڑا سرائیکی کلچر دا سرائیکی ویلاگ پسند آندا ہو سی پیارا پیارا ویلیج لائف دا تے ویلاگ وال ویور اساں ماشاءاللہ اتھاں ہی پورا کر چھوڑا خوبصورت جی ہاں باقی کریسوں ہفتہ میں پیاریاں پیاریاں خوبصورت جہیاں تے تہاکوں ڈکھیسوں ویلاگ پسند آسی تہاکوں سرائیکی ای بند کرے ذرا تے تہاکوں ویلاگ سارا پسند آسی سرائیکی کلچر دا خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے بھائی ویڈو موٹر سائیکل دے آگے توں دا شور آندا پیا ساکوں موٹر سائیکل بند کرو تے موٹر سائیکل توں بند تھی گئے تے ماشاءاللہ تہاکوں ویلاگ آسی پسند مجاہد ملنگ دا جے ساڈے ساریاں دا سرائیکی کلچر تے باقی ڈیسو ویلاگ نال اجازتاں خوبصورت جے نیکسٹ ویلاگ نال تھیسوں حاضر تے اللہ حافظ۔